Hemmäňize salam, geliň biz bu gün nemes dilinde presence ýagny häzirki zaman ny öwreneli. Indi häzirki zaman nemes dilinde eger-de bir gaýt eger-de bir näme waka şu wagt bolup duran bolsada ýa-da günde gaýtalanýan bolsada biz häzirki zaman ulanýas ýagny presence ulanýas. Indi ýadyňyza düşendir at çalyşmalary personal pronomen we şu at çalyşmalarynyň häzirki zamanda işligiň soňunda goşulýan öz goşulmalary bar. Ýagny, ihta, menne, e, du, senne, sty, işligiň yzyna goşýarys. Erzyýes, ýagny, ol oglan, ol gyz, ol zatda, ty, goşulmasyny goşýarys işligiň yzyndan. Wýa, bizde, än, goşulmasyny, ýe, ty, zizi, ýagny, Sylag bilen siz zi olar kiçi bilenem olar ä ňňaşýar. Ini şu üçüsi ýagny men sen ol oglan ol gyz ol zat ýagny türkmen dilinde birlik san açalşmalaryna girýär we ýa ýa biz siz we siz sylagly olar bolsa köplük san açalşmalaryna girýär şeýle dämi ýalňyşmasam. Indi häzirki zamanda Häzir geliň bir işligi meselem getireli. Ýagny fragen, soramak. Indi türk nemes dilinde hemme işligiň diýen ýaly, ýöne hemme däl, köp işligiň soňy än goşulmasynyň goşulýar. Indi şu goşulmalarymyzy goşmak üçin, ýagny şul işligi häzirki zamana öwürmek üçin biz ä-ni aýyrýarys. We bize şu ýerde düýp işlik frag galýar. Indi şu fraga biz şul goşulmalary goşsak, biz häzirki zaman işligini ýasaýarys. Ýagny frag goşmak ä, ýagny ihňki, Ich frage, men soraýaryn.

Indi islendik başga işlik şo AN bilen gutarýarlar. Meselem, wohnen, ýaşamak, oňam AN ni aýyrýas we şu goşulmalarymyzy goşsak, häzirki zaman işligini ýasaýarys. Lernen, öwrenmek, oňam edilýänki ýaly AN ni aýyrýas we şu goşulmalarymyzy goşýas, ýagny düýp söz ler ni, onda häzirki zaman işligini ýasaýarys we, meselem, kaufen, satyn almak. Indi, Ýagny işlikleri biz goşak işlikleri we güýçli işliklere bölýäris we ýene-de näme diýilýär, bile goşulan işlikler hem bar. Ýöne bu gün diňe şu iki işligimizi öwrenýäris. Geliň indi azyrak olaryň üstüne durup geçeli. Ýagny Schwache Verben, goşak işlikler. Goşak işlikleriň Gowşak işlikleri häzirki zamana nädip üýtgetýäris? Geliň, şolaryň düzgünlerine seredeliň. Ýagny, eger-de adaty şular ýaly goşulmalar bolsa, onda ine, edil şu üýtgeýjimiz ýaly üýtgedýäris. Ýöne käbir kadadan çykýan ýa-da öz düzgüni barlar, olary. Olaryň üstüne häzir durup geçýäris. Indi ýagny birinji düzgünimiz. Eger-de düýp işligiň soňunda, düýp işlik diýmek, ýaňky şu ä, ä-ni aýramyz soň, düýp işligiň soňunda s, doppel s, st, set ýa-da tc bol gelse, ýagny düýp işligimizde, onda duda, ýagny ikinji ýöňkemäniň birlik sanynda, Diňe t goşulmany goşýarys. S-ni goşmaýarys, diňe t-ni goşýarys, ýagny s gaçýar. Sebäbi, görşüňiz ýaly, s bärde ýetikmikä diýýän. Indi Haýsyn. Haýsyn ene bärde biz e-ni aýyrdyk. I düýp işligimizde doppel s, oý, stet galdy, ene stet. Indi üýtgeýär häzirki zamanda nähili? Ich haýse, du haýst, Ýany aýtşym ýaly duda ýöne t harpyny gat goşýarys s gaçýar. A ýani me a Haýsen buý atlandyrylmak ýagny ih Haýse meniň adym meniň adym tam pylany a ih du haýst seniň adyň erziýes haýst ol oglanyň ol gyzyň ol zadyň ady wir haýsen biziň adymyz iýe haýst zizi haýsen.

Eger-de, indi ikinji düzgünimiz, eger-de düýp işligimiziň soňy, ýagny işligiň özi däl, düýp işligimiziň soňy TD harplary bilen gutarsa ýa-da MN, MN-de yzygider çekimsiz sesler bilen gelse, meselem, ene, N, üç sany çekimsiz ses, M. Aty, ýagny iki sany çekimsiz ses bilen gelse, onda duda erzyýeste, ýagny ikinji ýüňki mämiziň birliginde, üçünji ýüňki mämiziň birliginde we ýyda, ýagny ikinji ýüňki mämiziň köplüginde düýp söz bilen goşulmanyň ortasyna e harpy goşulýar.

Indi badyn badyn suwa düşmek işi ýördene serediň be ýadymdan çykmaz ýaly belledim ine bärde işlikleri ýazdym a bärde ýazmadym näme üçin sebäbi hemişe diýen ýaly wiada ýagny bizde we zi sylagly we zi olarda Goşulmany goşanymyzda, ýagny edil şu öz işligiň özi bolýar. Ýagny badyn şu işligiň özi hem badyn. Ýagny şoňa düşmek üçin. Indi Ich bade, du badest. Bad d harpyna oturdy. D harpyna we şularyň ortasynda e goşuldy. Du badest.

Ýagny käbir işlikler ä elini ýa-da ä eli gutaryar. Geliň şolaryň meselemlerine ýagny mysallara seredip geçeliň. Zammiln. Zammiln bu ýygnamak, toplamak. Ine görşüňiz ýaly ä eni gutarmaýar. Şonuň üçin munuň üýtgeýşi üýtgeýşine seredip geçeliň. Ich sammle. Men toplaýaryn, men ýygnaýaryn. Du sammelst.

Ýagny a harpymyz ä öwrülýär, a u, ä uwa öwrülýär, ä uwa öw, ä uwa öwrüleniň näme okalyşam üýtgeýär, ä oý diýip okalýar, omuzam ö öwrülýär. Indi öwrülýär nirede? Diňe ikinji ýöňkemäniň birliginde we üçünji ýöňkemäniň birliginde, ýagny du bilen erziýasda. Ine men şu ýerde belledim. Indi birinji meselämiz, meselämiz, birinji mysalymyz, ýagny stossen, birinji işligimiz. Stossen iteklemek. Ich stosse, men itekleýärin, du stösst, sen itekleýärsiň. Indi bärde näme üçin s-t däl, ýönekeýje t?

Indi bu düzgünlerimiz, ýagny ýaňky gowşak işliklerdäkä meňzeş. Işlikde t, ýagny düýp işlikde td gutarsa, onda ýerde, ýagny ýe ikinji ýöňkemäniň köplüginde Düýp söz bilen goşulmanyň ortasyna e harpyny goşýarys. Ýadyňyza düşýän bolsa, şu çalyşmaň gowşak işliklerde biz du-da-da, erzyýesda-da, ýa-da-da goşýardyk. A bärde diňe güýçli işlikde diňe ýerde goşýarys e harpyny. Ýagny aýnladyn çagyrmak. Ine, bärde görşüňiz ýaly işligiň özem üýtgeşik. Ýagny lada ein, ich lade ein, men çagyrýaryn. Du lädst ein, a harpymyz ä boldy.

Tapawutlandyrmak kyn. Eger-de siz gowşak iş güýçli işlikler haýsydygyny bilesiňiz gelse, internete girýäňiz, internetde, naprimr, meselem, ştarka werben diýip ýazýaňyz we size gowşak, oý, güýçli işlikleriň şo spisagyny çykaryp berýär we siz şo ýerde olaryň üýtgeşini hem görüp bilýäňiz. Meselem, şu ýerde wissen, bilmek, muň üýtgeşi, kadadan çykýan sözler bar-da, hemişe, ine, muňam üýtgeşi şon ýaly kadadan çykýan. Meselem, Ich weiß, ýagny men bilýärin. Ich weisse däl. Ýagny hemişeki goşýan e goşulmamyz ýok bu ýerde. Ýönekeýje Ich weiß, men bilýärin. Du weißt, ýagny sen bilýärsiň. Bu ýerde es, set bolany üçin ýönekeýje t goşduk. S, t däl. We Ine RZS-de-de Wise. Ýagny RZS Wise. Sen ol oglan, ol gyz ol zat bilýär. Ýa şu ýerde ih bilen RZS-de meňzeş. Bu bu düzgünlerimiz, kadalarymyz däl. Kadadan ýagny bul sözüň özi şeýle kadadan çykýan. We wir wissen, ihr wisst, sie, sie wissen. Şonuň üçin islendik täze sözi. Täze işligi ilki bilen internetde görüň şoň nähili üýtgeýänini. We ine ýene şu ýerde bir meselem getirdim. Näme üçin şu internetde görüň diýenimiň sebäbi ine şu ýerde learnen bar. Learnen ýagny öwrenmek. Le şu ýerde e harp barda ýene şu e harpam ie ýa-da ie öwrülmeýär.

Nädip şu häzirki zaman işligi, meselem, awsaky zat pozitiwny sözlemlerde ulanylýar, fernaýnyň zat ýagny negatiwny sözlemlerde ulanylýar, ýagny ýok, ýok edemok, şol negatiwny sözlemlerde we frage zat ýagny sorag sözlemlerde ulanylýany ýönekeýje azajyk durup geçeli. Meselem, du spilst gut şah.

Iňlis dili gürlemeýär, iňlis dilinde gürlemeýär. Edil şeý, şu ýerdäki ýaly işlikden soň nigt, ýagny negatiw many berýän sözi goşduk we soragda işligimiz a çalyşmadan öňe geçdi. Er spricht er auch Französisch, Ol oglan fransuz dilini hem gürleýärmi? Ýa-da Wir kochen oft zusammen. Biz köplenç bile nahar bişirýäris. Ýagny wir, at çalyşmamyz, kochen, edil şo işligiň özi gelýär diýipdim ýadyňyzda bolsa. Wir-de ene ä, a, wir-de ä bilen n goşulýar.

Bu pozitiwnyý, negatiwnyý we sorag sözlemlerimiziň üstünde soň durup geçeris we şu günlükçe häzirki zaman işligine düşünensiňiz diýip umyt edýärin. Köp-köp sag boluň!